At haram bolsa, şoňa dünýe diýilýär. Bir adamda şu haram iýip, Ýa haram gülüşse, uzaklaşyp, bernamasy şo-da. Bernamasy bir haramyň içinde gezip-ä. Ol bir adam ýalňyşar, toba eder, narahat bolar, olaň gürrüňi däl-ha. Muň işi şi günäň yzynda-da. Şol adam, hamana bir adam nahar iýende, bir siňýä bedenine, soňram ýigrenýä-de. Adam-da toba etmäni, şo günäden içdiçkin, gazasyny iýenden soňram, Şoň hapasyndan ýigrenişi ýaly adam-da şu günäden ýigrenjek ölmäkä diýip aýdýar. Adam haram iş edende ýa haram gülüşse, şondan adam öljek bolanda bigader ýigrenjek, eýnuhu synjasyndan ýigrenişi ýanak diýip aýdýar. Şuny Resulullah aleýhissalatu wessalam aýdýar. Ogul-gyzymyz danyşga gitjek bolsa, näcirä şu kep aýtmany goýberjek? Eý oglum diýmeli, eý gyzym diýmeli. Haramzat adama şo wagt güldürse-de, içdi-içkin Muhammet pygamber aýdýar aleýhissalatu wessalam, içdi-içkin synja tuwalyk ýigrenişiň ýanak adam şo haramdan ýigrenjek diýýär. Beter-de haçan öljek bolanda. Öljek bolanda şoň nejisdigi, hapadygy, haramdygy, ýigrenjidigi, aňkyp-batanlygyny açyk adam biljekdä. Içeri düşündirmeli zat şuny. Kän ýerde içeri kişini düşündirilse, hamana bir adam haram eginbaşlary geýmek, haram gülüşmekler, bir ýalňyş ýe, men estagfirullah, toba etýä, o gürrüň däl ha. Muň barnamasynda şo gürrüň barda. Ýa ýalandan and içýä. Eger şu gürrüň oglanuşaga terbiýet berilse bara, kän ýerde öýlenjek oglanla, öýlenjek gelin boljak gyzla ýalandan gasam içmerdiler. Allaň adyny orta oklap. Kuranyň üstünde elini goýup, Wallahi diýip, Billahi diýip, soňram biri-birine länet aýtyşmazdylar. Aý meň enem beý diýýär, aý meň dädem beý diýýär diýip, Kurany, Allaň adyny oýun tutmazdylar, şo terbiýet üstüne guýlan bolsa. Her zat haram bolsa, şoňa dünýä diýilýär. Her zat Allah söýmeýän zadyna dünýä diýilýär. Bu oturyşygymyza dünýe diýilmeýär. Halal gülüşmek, halal tefrihe oňa dünýe diýilmeýär. Eger ýaňky bir haram zat adama soňram ýigrenji bolýanlygy terbiýet berilse, kän ýerde ogullar, gyzlar şäherleň içinde, obalaň içinde ýa öýleri habarsyz, ýa habarly, Ýa başga ýerlerde, okyp beren ýerinde, işläp beren ýerinde birtowar oglanlary ýa gyzlary oýun tutunypda, soňram länetine galmazdyla. Ýalandan izdiwaç etjek men diýipde, oň ýüreklerini oýnap, soňram agladyk goýup, biri-birini gargyş etişmezdile. Iki dünýäň bibat bolsun seň diýip, yzyndan betdoga edişmezdile. Näme diýip günme-gün şu dili gürrüňler köpelmeli? Näme diýip oglan-uşagyň ýa özümizden kiçi inilerimize, daýy-ýegenlerimize şu terbiýet salynmaly däl? Eý doganjygym, eý ýegenjigim, eý gyzym, eý oglum, şu haramzat ba, bile dura şony etmek adama gaty ýigrenji bolýa öljek bolanda adam synjasyndan ýigrenişi ýaly Şondan ýigrenjik diýip baýa terbiýete salmalyda. Tä jamiä islah bolar ýaly. Tä öýümiz islah bolar ýaly. Eger şu terbiýet dagy siňse we bir adamyň eý jemaatla, bir adam öz terbiýetinde bar bolsa, e, şu haramzat ýöri biderek zat bolsa, şuny Resulullah aýdýan bolsa, belki Allah aýdýan bolsa, şuň aýendesi hiç ýok, puç adam şondan ýigrenjik bolsa,

Iki sagat üç sagat oturmaly nämeden çürim o gülüşjekde hawasyny açjakda haýsy hakyl haýsy mana haýsy sowat haýsy ylym näme zat kabul edýär şony iki sagat oturmaly her gaýsynyň elinde guşy bar her gaýsy guşysyny güýmenip oturmaly näme güýmenýänligi bellide özi ärheleý bolup oturmaly ýa meselen bir gelin gelin ýaş gelin awal aýatlarda işi ýok barmana. Bir bende ýüregi ýanyp oty. Aglaşyp oty, ýüregi ýanyp otyda. Ýa balasy, ýa adamsy, ýa bir bir adam merhum bolupdyr. Ýaş gelniň işi ýok. Şoň içine barypdy, aýadyň içinde o bendäň-ä musibat iýesi ýüregi ýanyp oty. Içinde bir guşa kenara girip, guşyny oýnap oturmak haýsy bir hakyly kabul edmeli. Hamana Alla kuwwat bermäne barypdyr-da, üç-dört däne ýaş gelin bolup. Haýsy musulmançylyk, haýsy bir ynsanyýetde kabul bolýan zat şular? Der suretike eger toba etmese, basym Allaň dinine girmese, her kim şu bernama girse, haram ýola girse, eý jemaat, Resulullah aýdýa adam öljek bolanda synjasyndan ýigrenşýanak, şu eden işlerinden-de ýigrenjek diýýada. Eý bu nagat biderek zatmyş diýip. Nahar iýeňde, naharyň döwri tamam bolanda näme bolýar? Adama agyr ýük bolýar. Şu dünýede-de adam günä işde getsige gezýär-de, o hem şoň döwri tamam bolanda adama ýigrenji boljak-da. Meger halal eden işi, halal gülüşeni, halal mamlasy. Halal kepleşeni, näme zat halal bolsa, tefrihleri-de bolasyn, gülüşeni bolsun, her ýagdaýy bolsun, olar adama ýigrenji boljak däldir. Olar gözüniň alny ýalpyldap durjak. Dünýe mardyr, ýassanyp sen ýatyp sen, dynç alarmy bile ýatan mar bile. Heý, Magtymguly şanyň edip aýdyşyny. Dünýe mardyr, ýassanyp sen ýatyp sen, dynç alarmy bile ýatan mar bile? Bir adam ýylany gujaklakana ýassyk etip ýatyp bilermi? Näjele ýatyp bilsin? Dünýe mardyr, ýassanyp sen ýatyp sen, ulukon ýylany gujaklap ýassyk etip ýatan adam sen diýipdir, eger haram kepleşip, Haram gülüşip, haram iýip, zulum edip, ýa bir haram ýollardan günüň güýmäp beren bolsaň, eýni ýylan gujaklap ýatan adam sen diýipdir. Dünýe mardyr, ýassanyp sen, ýatyp sen, dynç alarmy bile ýatan mar bile.